Tutan cu UFC zoh a huammi caah UFC 290 kong kha kan rak chim hna lai. Kan theih bantukin UFC 290 cu Las Vegas ah nihin July ni kua zinglei ah khan an tuah i US lei ah cun zanlei a si. Hi tan ah hin featherweight championship le flyweight championship kan hmuh. Hika i hmanthlak i kan rak hmuh bantukin main event le co-main event lengah main card ah hin fighter ṭhaṭha an i ṭhua hna. Cu kong cu tlawmpal kan vun chim hna lai. Ka video na zoh tawn i subscribe na hmeh rih lo ahcun zaangfah tein subscribe button kha rak ka hmeh piak law uh, hmailei ah video tampi vun chiah khawh kaa zuam lai. A bikin lentecelh kongkau le UFC kongkau zoh na duh ahcun subscribe kha rak ka hmeh piak law tampi vun chiah khawh kaa zuam lai ti kha a hmasa ah vun chim ka duh. Atu ahcun tunai fight card kongkau ah khan kal colh ko usih law main card hramthok ke aa thuam hmasa bik kongkau kha vun chim colh usih law hika i mirangpa kan hmuhmi hi bonical a si i cun pakhat deuh hi wood ban a si bonical le wood ban hi MMA an i thuat hnu ah teitu a ngei rih lomi veve an si. Asinatein Bonical hi cu UFC lawng ah aa ṭhu i wrestling background ṭha tuk a ngeimi a si. Wood ban belte hi cu UFC i a voikhat i celhnak a si. Hi hna pahnih hi an i ṭhua nain sau an i ṭhua manh lo. Bonical nih voihnih khat a vun thongh i minute khat chung ah a tei diam. refree nih chim awk um ti loin minute khat hlan bak ah khan puai a donghter Bonikal he veili lawng aa ṭhua nain middleweight division ah cun min a ngei colh cang mi tampi nih cun tu tlawmpal ah Bonikal he title fight ngei hmanhsehlaw a mak kan ti lai lo tiah an chimmi a si UFC a zoh tawnmi na si ahcun Bonikal min hi rak chinchiah law hmailei ah championship le fighter ṭhaṭha pawl he an i ṭhuat kan hmuh zau lai ani hi middleweight ah aa ṭhuami si i middleweight champion lio cu Adesanya kha a si Adesanya lawng lo zong middleweight division ah fighter ṭhaṭha an tam cu hna he zong cun Bonical hi tlawmpal ah cun kan hmuh zau lai tiah ruah a si a pahnihnak ah khan vun kal colh ko usih law Dan Hooker le Turner hi an si i Turner hi kan hmuh bantukin minak pa he si i a khan zong a sang deuh fitdruk le inches khat in a sangmi a si Dan Hooker hi fit ruk a si annih pahnih hi an sang veve nain 155 division lightweight division ah khan an i phomh i annih pahnih hi striker veve an si i an thiamnak phunphun an chua a chuih le thongh deuh lawng khan an vun i thua i mit round hnihnak an vun i thua ta hika i hmanthlak kan hmuh bantuk hin Turner nih Dan Hooker hmai ah hin fak taktak bakin a khen a ke in a chuih i Dan Hooker hi a sung cang lai tiah kan ruah nain a vun khambek kho ṭhan. Duhsah tein aa vun khambek, an i ṭhuat kha zoh a nuam chinchin. Rang thum, rang hnihnak an i ṭhuat dongh lai ah khan Dan Hooker nih hin submission in a tei dengmang nain vanṭhat ah caan a dong manh, cun rang thum an vun peh ṭhan. Rang thum an i ṭhuat hnu ah Dan Hooker nih split decision in a tei. Split decision kan timi cu just pahnih nih teinak an pek hnu ah Dan Hooker nih a tei ti a si. Eden Hooker hi a mak venak cu fighter ṭha le min ngei deuh lawng he an i ṭhua. Gilbert ban a tei hnu khan min a vun ngei ngai i lightweight division ah problem nganpi a si lai tiah an ruahmi a si nain Dustin Poirier nih a tei hnu khan teinak a hmu kho set ti lo. Dustin Poirier nih a vun tei hnu in Michael Chandler nih a vun tei ṭhan. Ticun sungh kha a tong lengmang. Voikhat a vun teichel a sung ṭhan lengmang ti kha a si nain anih nih a phomhpimi hna cu min ngeingei deuh lawng kha an si hna caah Dan Hooker hi uh, UFC lightweight division ah cun zoh a nuam ngaimi pakhat a si. Cun uh, a pathumnak ah khan kal u si law hi hna Robert Whittaker le Dicas Duplessis hi zoh kan duh tukmi a si UFC fan pawl nih cun annih hi middleweight division ah aa ṭhuami an si kan thei bantukin Robert Whittaker cu champion hlu na si. Adesanya nih a taisawm a chuh hlan ahcun caan saupi middleweight division a uktu a si. Ticun Rikas Duplessis hi UFC ah limhang nganpi he a rak lutmi a si. Cun UFC a rak luh hnu hrim ah hin teitu a ngei rih lomi a si i fighter ṭhaṭha a tei hna. Cun Robert Whittaker he an vun i phomh i Robert Whittaker nih hin a tei lai tiah round khatnak hrawng ah khan cun kan zumh nain Duplessis nih Robert Whittaker a thongh le a chuih pawl kha ṭha te bak in a rak i defend kho. Cun rang hnihnak an vun i ṭhuatnak ah cun Duplessis nih hin jep in Robert Whittaker hi fiang tuk bak in a khen i mah hnu hin a lung a mit i chim awk khi um ti lo. Robert Whittaker cu Duplessis nih rang hnih chung ah knockout in a tei. Hi tikah Duplessis nih Robert Whittaker a vun tei tikah Israel Adesanya middleweight champion lio nih khan a vun chuah hnawh colh i uh, kan i ṭhua lai tiah a vun sin kho colh. Annih pahnih hi uh, middleweight division ah cun aa ṭhua ding an si cang a foinak cun ziahtiah Robert Whittaker number one contender kha Duplessis nih a tei cun Robert Whittaker nih fighter dang pawl kha a tei ve dih hna mah tikah Duplessis tilo cu Adesanya caah ṭhuatpi ding kha an um ti lo. Cucaah cun annih pahnih hi tlawmpal ah an i ṭhua zau lai tiah zumh a si i an i ṭhuat ni le caan belte kha cu UFC lei nih an thanh rih lo zeicahtiah Duplessis kha atu lawng a vun i ṭhuat a si tikah dam tein gym ah a kir ṭhan a hau. ṭha tein faihthlem hna a ngeih ṭhan a hau cu hnu ah a vun kir ṭhan te lai cun fight palinak ah khan kal ṭhan ko usilaw Merino le Pantoja he Moreno le Pantoja an i ṭhuatnak division hi kan laipa Joshua Van aa ṭhuatnak division flyweight division kha a si kan hmuh bantukin Moreno hi kum note a si i Pantoja hi kum sawmthum fai a si cang Moreno hi Mexican fighter minthang a si Pantoja hi Brazilian minthang a si. Annih pahnih hi an vun i ṭhua ciammam i zoh an nuam taktak. Rang khatnak ah Moreno hi aa sung ti khawh si nain rang hnihnak ah ṭha taktak bakin a vun kir ṭhan. Rang thumnak zong ah an i tluk tawk ngai. Rang linak zong ah cu bantuk cun an i ṭhua. an hmai zong sop dihlak bak in an i thong an thi zong a chuak dih asinatein Pantoja nih trackdown in zeimaw caan ah a va tengh cun submission attempt hna kha a vun ngei pah mah tikah a donghnak ah Pantoja nih khan split decision in a tei ve ṭhiamṭhiam tihin flyweight division i champion liomi cu Pantoja he a si ka chim cang bantukin flyweight division hi kan lai pathrawng Joshua Van a umnak division a si tikah kan nih Chinmi nih cun kan zoh bikmi division a vun si te lai zeicahtiah Joshua Van nih aa ṭhuatpi dingmi cu anmah division lawng te hi an si atu ahhin champion taisawm cu kho dirhmun siseh law Joshua Van nih a ṭhuat dingmi cu Pantoja kha a si Joshua Van hi a hlan ah interview kan rak tuah cang i mah i a chimmi cu Flyweight division Moreno Flyweight division champion Leo Moreno he hin hmunkhat ah training an rak tuah i cu tan ahcun zeitindah Moreno he hin naa hmuh ning si Moreno he training nan tuah tikah nangmah skills hi zei bantuk in dah na hmuh ning a si tiah ka va hal i cu tan i a chimmi cu Moreno he hin striking ahcun kan i tluk tawk ngai ko nain ground lei pang ah tlawmpal te a ka tei deuh tiah khan a chim Joshua zong kum kul le kum khat lawng a si i a vun ṭhangcho thluahmah lai i ground lei zong a vun thiam chin i striking lei zong a vun thiam chin ahcun flyweight division i champion lio Pantoja le Moreno te he level khat i an um tik ahcun ruahchannak nganpi a um ti kha uh, hika lei ah ka vun a pehpar ah vun chim ka duhmi si cun A donghnak puai hi vun kal usih law Yair Rodriguez le Alexander Volkanovski hi an si. Alexander Volkanovski hi aa ṭhuat hmanung bik ah khan lightweight division champion lio Islam Makhachev he khan an i ṭhua. Kha lio ah khan Jose Amet le Yair Rodriguez nih hin featherweight champion taisawm kha an rak i chuh ve. Cucu champion taisawm taktak si loin champion lio Volkanovski aa manh lo ruangah champion an rak kawl chungnak a si. Ticun Yair nih hin teinak kha a vun hmuh i atutan ah hin champion taktak he an vun i phomh ṭhan. Annih pahnih belte hi cu an i tluk tawk lo a fawinak cun tha le zaang hrihrim in Volkanovski nih hin a tei tuk. Caan sau an i ṭhua lo. Round khat round hnih an vun i ṭhua i round thumnak hrawng ah khan cun Volkanovski nih a thazaang khan a vun tei tuk. a donghnak ah cun refree nih a za cang a ngah ti lo ti Volkanovski kha teinak a pek Volkanovski hi kan chim bantukin lightweight division ah khan Islam he an i phom khatan zong ah khan Islam nih khan a tei sasai lo Islam nih khan just pikhiahnak in a tei ko nain an i thuat lio taktak kan zo ah cun an i tluk tawk tuk ti awk a si. Asinatein Volkanovski nih teinak hmu dingin tuahmi ngaingai a ngeih ve lo caah khan Islam nih teinak a hmuh. Cun Volkanovski hi featherweight division ah amah vun tei khotu ding khi an um ti lo. Cucaah annex aa ṭhuat dingmi hi cu lightweight division a si ṭheo lai tiah mi tampi nih an zumhmi si. Lightweight division zong ah i ṭhuat ṭhiamṭhiam sehlaw Islam he an i ṭhuat ning vun zoh ah khan cun ṭihnung ngai dingmi khi a si. Asinatein naitana Ilia kha a vun ṭhawng ngai i UFC a teitu a ngei rih lo. Cun a kaa zong kha a vun aan, a bia zong kha a vun fah pah ve tikah featherweight division ah hin Volkanovski he aa phomh ṭhan kho an si tiah ruah a si. Asinatein mah kha cu ka ruahnak ka vun chimmi lawng kha a si. UFC lei nih zeitindah an kalpi ṭhan lai ti kha cu tu tlawmpal ah a vun fiang ṭhan te lai. Okay, tutan i UFC 290 kong ka vun chimmi kha cu kha vial kha si rih sehlaw video dang ah kan i tong ṭhan te hna lai. Ka video hi thazaang na pek ahcun zaangfah tein like le subscribe button kha rak ka hmeh piak tiah kan nawl. See you. Bye bye.